Yym, am y busnes, y tai, y tri rhaniad. Ie. Felly, swn i'n gofyn fel cwestiwn dechreuol, deud chi bach rwan ta am sut wyt ti wedi gwneud y gerdd at ei gilydd? Wel, y man cychwynnol, dwi'n meddwl, oedd, oedd gynnu rhyw un englyn, oedd yn cefn rhywbeth rhyw ein lyfr yn rhywle, a, a nes i drio cynnwys hwnnw yn, yn y gerdd, a gweithio a gweithio'r gerdd o gwmpas hynny, a mae'r gerdd erbyn hyn yn dair rhan. Mae rhan gyntaf yn sôn am gymuned dros Gymru gyfan, yn sôn efo darlith tynged yr iaith a rhywbeth efo ni. A mae'r ail ganed yn dod o fo nes i mewn lle dwi iwan yn Aberystwyth. Ac rhyw ddadrith ar y diwedd bod chi'n dall, mae dim ond rhywbeth dros dro ydy'r gymdeithas glos Gymreig yma. A dyma'r caned ola yn sôn am sut mae Cymreictod rwy'n yn cael ei ddadrithio rhywsut, ond eto fel dych chi'n clywed rhyw hen leisiau o'r gorffennol, mae'r mae cyffro yna'n dychwelyd ar, ar y diwedd. Sôn am wrando ar Thomas Lewis ac ar, ar yr arwydd. Sut ti'n disgrifio twyd, yr, yr argraff yr effaith beth yna? Yn sicr, mae ma, ma, ma ddau brofeg hollol wahanol i ddarllen a gwrando ar y ddarlith, achos mae'r ma ddarlith, mae'r llais mae'n tenne yma, os am llawer o rym yna fo, ond eto mae, mae beth gael ei ddeud yn y geiriau. yn unol o bwerus. A, a mae o'n ddylanwad hollol bwysig, a mae'r mae un mae'r perthnasol i Gymru heddiw, gofio, hanner can mlynedd yn ôl. Os wyt ti'n teimlo bod yn adeg bod i am lanetyn, lle mae, lle mae Llynwtyn yn ffitio fewn o'r adegri, lle topia pa, i ba un mae... Mae Llynwtyn yn amlwg i... Mae'n rhan o fagwraeth rwy'n bod rwy'n cael ei enni mewn bro Gymraeg. Ond bys yn gwybod bod lot o bobl yn deall pwysigrwydd ardaloedd, er enghraifft yr ardal yma rownd yn y Ffrinanlle sydd yn siarad Cymraeg ac ardal Cynarfon yn enwedig lle mae pawb yn siarad Cymraeg. Mae'r ardal yn, yn holl bwysig ar gyfer dyfodol y Gymraeg yn y hyb i. A mae'n mae rhan o'r utopion hefyd, mae'n eddadri wrth i ddiboblogi a mewn libiad ddifetha y clywyllyn yma o Gymreigtod sy'n bodoli naturiol. Ac oedd yn digwydd i chdi mewn blwyddyn ma, neu di mynd yn ôl i Lanuwchllyn o Aberystwyth, ta beth oedd yn digwydd i chdi ar ddiwedd y haf? Ar, ar ôl graddio, dwi'n gobeithio o bosib cario ymlaen efo astudiaethau, ond dwi ddim yn siŵr ym mha bwnc nac ym mhle. Felly, dwi'n yn meddwl byddai'n dychwelyd i yn syth yn ôl ar ôl, ar ôl graddio, achos byddai angen... Na, gael dde hynna. Na, dwi'n wrong. Um, Ie, y, y bwriad yn y pen draw ydy gobeithio chwelyd i fro Cymraeg. Nid yr eidrwydd llan uwch sy'n dwi, dwi ddim cweit mor gil â hynny, ond ardal lle mae'r Gymraeg yn bodoli heb aro cael ei noddi mewn unrhyw ffordd. A, ond ar ôl, ar, ar ôl graddio, dwi'n gobeithio parhau efo'r astudiaethau. A mae'n bosib byw adre neu o bosib parhau i fyw yn Aberystwyth neu mewn, mewn rhywle arall.